Менә мин сезгә һәрвакыт мөселман кардәшләр дип мөрәҗәгать итәм. Һәм чыннан да, әгәр дә татар кешесен алсак, Син кем динең буенча дип сорасак, ул әйтер, мин мөселман дияр. Әйе, ул белми үзенең нинди мәзхәбкә караганын, ул белми үзенең шиитме икәнен, сөнниме икәнен, ул белми безнең, гомумән, пәйгамбәребезнең кем икәнен дә белмәскә мөмкин хәтта. Әмма ул үзен. Авыз тутырып, мөселман кешесе дип әйтә ала. Ә кем соң ул мөселман кешесе? Ул мөселманлык дигән сүз нәселдән нәселгә күчеп киләме? Йә булмаса, ниндидер милләткә бәйле микән ул? Кем икән соң ул мөселман һам каян килеп чыккан бу сүз гомумән? Мөхтәрәм кардәшләр, мөселман дигән сүз, Ул иң беренче әйтелә Ибраһим галәйһиссәламгә. Ибраһим галәйһиссәлам үзен һәм аңа ияргәннәрне мөселман ди. Мөселман дигән сүзне әгәр дә без ачып карасак, ул алынган ислам дигән сүздән. Ә ислам дигән сүз ул дин дигәнне аңлатмый, ул аңлайта буйсыну дигәнне. Ягъни мин мөселман дигән кеше, димәк мин буйсынган кеше дип тәрҗемә ителә. Ә кемгә буйсына соң ул? Ул буйсына, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләгә. Аллаһы Тәгаләнең әйткәннәренә, аның куйган ниндидер кануннарына, тыюларына, я булмаса боерыкларына. Менә шушы кешене буйсынган кешене без әйтәбез мөселман дип. Кайвакытта кеше мөмкин буйсынырга, ләкин ышанмаска. Мәсәлән, кеше ашта утыра кулларын күтәреп, әмма ул үзе Аллага ышанмаска мөмкин. Аңа әйтте дә әнисе кулыңны күтәр дип, ул буйсынды. Әмма күңелендә ышану бармы, юкмы, монысын беркем әйтә алмый. Бәлки ул ышанмый дадыр. Кайвакытта бар ышану, ләкин юк буйсыну. Мәсәлән, кеше Аллага ышанам ди, Әмма аңа буйсынасы килми. Менә нәрсә генә булса да, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман дигән сүзне хәзерге татарларның күпчелегенә без кызганычка каршы куллана алмыйбыз. Шушы сүзнең туры мәгънәсенә килсәк әгәр дә. Чөнки Аллага ышанган татарлар Аллаһ Тәгаләгә буйсынмыйлар, намаз укымыйлар, мәсәлән, шулай бит, ураза тотмыйлар, анда зәкятләр түләмиләр. Ләкин шул ук вакытта мөселман дип атаган башка әлеш татарлар гомумән Аллаһ Тәгаләне юк дип, я булмаса Мөхәммәд пигамбәрне Коръәнне үзе язган дип уйлыйлар. Мин хәзер татарларның мөселманмы, юкмы икәннәре турында сөйләшмим. Монда һәрбер кеше шәхсән үзенә сорау бирергә тиеш. Менә мин мөселман, диде ул. Шушы мөселман дигән сүзне әйткәннән соң, ул шушы сүзнең мәгънәсен аңлый микән? Бу нәрсәне аңлата икән? Әгәр дә әлегечә без әйтсәк, мөселман кешесе ул буйсынган кеше дисәк, димәк, ул Аллаһы Тәгаләгә буйсынган кеше. Ә Аллаһы Тәгаләгә без нәрсәгә буйсынырга тиешбез? Бу, мөхтәрәм кардәшләр, бик тирән сорау. Гомумән алганда бит, чыннан да, Аллаһ Тәгалә безне җир йөзенә барлыкка китерде. Безгә шушы бөтен төрле нигъмәтләрен бирде. Безгә нәсел бирде, хатын, балалар бирде һәм һәр көнне безнең тормышыбызны, гомеребезне көйләп тора. Без аңа шуның өчен буйсынырга тиешме? Баксаң, юк икән, мөхтәрәм кардәшләр. Без Аллаһы Тәгаләгә буйсынырга тиешбез, Аның өчен генә түгел, Ул безгә нәрсәдер биргәне өчен генә түгел, ә Аллаһы Тәгалә буйсынуга лаеклы булган өчен. Мәсәлән, син балаларыңны нәрсәгә яратасың? Ул сиңа берәр нәрсә биргән өченме? Менә синең кулыңда бер айлык бала. Ул бала сиңа нәрсә бирде? Йокысыз төн? Пычрак подгузниклар? Йә булмаса, бертуктамый аны күтәреп йөрүләр? Хатын-кызның фигурасын бозды, сәламәтлеген алды, аны авырттырып дөньяга килде. Сиңа нәрсә бирде ул? Ә бит баланы яратабыз, өзелеп яратабыз. Менә Аллаһы Тәгаләне дә Ул безгә бер нәрсә бирмәгән булса да, Без аны яратабыз, аны таныйбыз. Һәм аңа буйсынабыз нәкъ менә шушы ярату аркылы. Ул гына түгел, Аллаһ Тәгалә безгә чыннан да бирде. Чыннан да Аллаһ Тәгалә нигъмәтләрен күрсәтте, безне барлыкка китерде, һәм моңа килеп кушыла тагын рәхмәтле булуыбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр кеше Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмаса, Аллаһ Тәгаләгә буйсынмаса, аның тормышы нинди булыр иде икән? Гыйбадәт дигән сүз, ул гомумән алсак әгәр дә, буйсыну дип тәрҗемә ителә. Ул алынган әгабәдә, кыллык дигән сүздән. Ә кыл нишли? Үзенең хуҗасына буйсына. Ул ни теләсә, нәрсә әйтсә, шуны үти. Шулай бит. Димәк, Аллаһы Тәгаләгә буйсыну, бу Аллаһы Тәгаләнең кушканын үтәү. Моңа ураза гына керми. Моңа намаз гына керми. Тәсбих тотып, мәчеттә утыру гына керми. Моңа керә кешенең бөтен тормыш рәвеше. Ул кеше үзенең тормыш рәвешен Аллаһы Тәгалә кушканча яшәргә тырыша. Менә шушы сүзгә без гыйбадәт дибез. Аллаһы Тәгаләгә буйсыну дибез. Һәм әгәр дә игътибар итсәк, гыйбадәт, ул, Кешегә файдалы булган гамәлләр. Ягъни, нинди генә гыйбадәтне кылсак, нинди генә савапларны алсак, гөнаһларны алсак, болар бөтенесе дә бары тик кеше мәнфәгате өчен генә ясалган. Аллаһы Тәгалә үзе болардан файда алмый. Менә бөтен сере дә шунда. Аллаһы Тәгаләне без зурлап. Аңа буйсынабыз, гыйбадәт кылабыз, ләкин шул ук вакытта аны тыңлаган әйберләр, аны тыңлаган безнең эшләребез, сүзләребез, бөтенесе дә үзебезгә файдага икән. Менә шушылай карасак, әгәр дә гыйбадәтне, мөхтәрәм кардәшләр, безнең бик кыласы килер. Үтисе килер. Барыбер ниндидер гыйбадәт кылабыз, барыбер ниндидер нигезләр белән яшибез бу дөньяда. Бары тик шунсы гына мөһим, ул гыйбадәт, ул кемнеңдер тыңлау безгә файдалымы, ә юкмы? Файдалысы, әлбәттә, инде аның үзебез күреп торабыз. Үзебез шуңа әйләнеп кайтабыз. Һәм шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безгә